Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Альбина Вәлиева, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Талпаннар әле дә уяу. Сезон башыннан бирле Түбән Кама районында 351 очрак теркәлгән. Кечкенә танк хәрбиләрнең зур ярдәмчесе, солдатларга чираттагы гуманитар ярдәм партиясе җибәрелде. Көн кадагында мөһим мәсьәләләр. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә актуаль сораулар күтәрелде. Мәгарифкә багышланган гомер. Людмила Вахитова Түбән Кама муниципаль районы алдындагы казанышлары өчен медаленә лаек булды. Истәлекле дата. Түбән Камлылар һава десанты гаскәрләре көнен билгеләп үттеләр. Түбәнкамлылар 76 нчы гвардия десант-штурм полкының 104 нче полкына гуманитар ярдәм җибәрделәр. Анда көнкүреш кирәк-яраклары, маскировка челтәрләре белән бергә махсус техника да бар. Кечкенә танк пульттан эшли, алар солдатларга тиешле урыннарга азык-төлек, дарулар илтеп җиткерергә һәм ярлыларны ташырга ярдәм итәләр. Тиешле йөкне алып барырга Татарстан десантчылары берлеге ярдәм итә.
Әлеге кечкенә танк, хәрбиләрнең зур ярдәмчесе. Медикаментларны ташый, яралыларны ут ялкыныннан чыгара ала. Кыскасы, куркыныч булган урыннарга кыю керә. Пульттан эшли. Шундый ике техника Түбән Кама хәрбиләренә җибәрелә. Спецтехнику передали не равнодушные Махсус техниканы битараф булмаган иганәчеләр сатып алды. Ул мәгълүматларны ачыклау, кирәкле әйберләрне ташу өчен бик уңайлы. Аның бронясы гомерләрне коткара, ди Игелекле йөрәкләр волонтерлар төркеме җитәкчесе. Тиешле йөкне хәрбиләргә алып барырга Татарстан десантчылары берлеге булыша. Алар Түбән Кама волонтерлары белән һәрдаим хезмәттәшлек итәләр. Бу юлы махсус техникадан тыш, көнкүреш кирәк-яраклары, маскировка челтәрләре дә алып баралар. Түбән Камалар алгы сызыктагы хәрбиләргә даими ярдәм итәләр, изге эшкә теләге булган һәркем кушыла ала. Гуманитар ярдәм җыю пункты Химиклар проспектындагы 72 Б адресында урнашкан үзәк көн саен эшли. Гөлия Нигъмәтуллина, Анастасия Шакирова, Энвәр яңалыклары. Кадрлар үзгәреше, төзелеш сезонының арадаш нәтиҗәләре, почта бүлекләре төзелеше. Бүген җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә әлеге һәм башка темалар күтәрелде. Бүгенге көндә шәһәрдә унтугыз күпфатирлы йорт төзелә, шуларның дүртесе социаль ипотека программасы буенча. Планда Химиклар проспектындагы сиксән дүртенче йорт каршында 960 укучыга исәпләнгән яңа мәктәп, шулай ук Прости, Иске Чишмә һәм Түбән Уратма авылында почта бүлекләре төзү. Киңәшмәдә СТОСның яңа җитәкчесен дә тәкъдим иттеләр. Бу вазыйфага Айдар Гыйләҗев билгеләнде. 2021 елдан ул Нефтехим-Арена боз сараенда директор булып эшләде. Ратмир Беляев түбән камаларны һәм шәһәр кунакларын Беренчеләр йортына кунакка чакырды. Объектның рәсми ачылышы унбишенче августта узачак. Сезон башыннан бирле Татарстанда 6800 гә якын кешегә талпан кадалган, шуларның 351 очрагы Түбән Кама районында теркәлгән. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда, зыян күрүчеләр саны кимегән, 2025 нче елда 8926 кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Иң күп очраклар Казанда, Яр Чалда һәм Әлмәттә ачыкланган. Белгечләр билгеләп үткәнчә, бөҗәкләр күбрәк табигать зоналарында, бакчаларда һәм шәхси йортлар янындагы территорияләрдә очрый. Барлык мөрәҗәгатьләрнең 85 проценттан артыгы нәкъ менә шушы урыннарга туры килә. Киләсе мәгълүмат машина йөртүчеләр игътибарына, бишенче августтан җидесенә кадәр Химиклар проспектының таг ягында транспорт хәрәкәте тулысынча туктатыла. Бу, Төзүчеләр проспектыннан Вахитов проспектындагы боҗрага кадәрге участокка кагыла. Бөкеләрне киметү өчен юлның җөп ягында ике яклы хәрәкәт оештырылачак. Вакытлыч уңайсызлыклар асфальтның өске катламын җәю эшләре башлану белән бәйле. Автомобильчеләрдән маршрутларын алдан ук планлаштыруларын һәм юл билгеләрен таләпләре үтәүләрен сорала. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Камда һава десанты гаскәрләре көнен билгеләделәр. Быел аның оешуына 96 ел тулды. Әлеге бәйрәмне Зәңгәр беретлар көне дип тә йөртәләр. Быел алар сугышчы интернационалистлар һәйкәле янына җыелып, батырларны искә алдылар һәм бер-берсен бәйрәм белән котладылар. Тулырак алдагы материалда. Торжественной митинги, посвященном празднованию 96-й годовщины Тантаналы музыка яңгырый, күптән күрешмәгән десантчылар бер-берсен сәламлиләр, бәйрәм белән котлыйлар. Менә шулай зәңгәр беретлылар ел саен 2 август көнне һава десанты гаскәрләре көнен билгеләргә җыелалар. семье ВДВ никто не служил, но... Мин 23 елдан алып 24 елга кадәр хезмәт иттем. ВДВда хезмәт итү минем холкымны үзгәртте. Ул элиталы гаскәр дип санала. Кечкенәдән шунда барырга теләдем. Абыем да анда хезмәт итсәң, чын ират буласың дип әйтте. Түбән Кама егетләре дә бар иде. Хәзер алар белән дуслар, ди десантчы Салават Нәбиуллин. Десантчылар көнендә тантаналы митингка зәңгәр беретлылар гына түгел, ә төрле вакыйгалар барышында һәлак булган батырларның әниләре, якыннары да җыела. Аларны бер минутлык тынлык белә искә алалар.
Девяносто шесть лет прошло.

Түбән Каманың хәрби комиссары Газинур Сиддиков бүген әлеге гаскәрләрдә хезмәт итүчеләрне бәйрәм белән котлады. Берничә кешегә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Десантчылар көненә багышланган митинг сугышчы интернационалистлар һәйкәле янында узды. Ахырдан ул чәчәк бәйләмнәренә күмелде. Ә десантчылар әле озак вакыт таралышмыйча, аралашып тордылар. Рушния Сибатова, Анжелика Степанова, НТР яңалыклары.
Түбән Камның 60 еллыгы уңаеннан шәһәр һәм районның ике күренекле шәхесе Түбән Кама муниципаль районы алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнәчәк. Алар арасында рус теле һәм әдәбияты укытучысы Людмила Вахитова да бар. Ул бар гомерен яшь буынга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган. Хәзер дә Евгений Королев исемендәге политехник көллияттә хезмәт итә. Моннан тыш, беренче төзүчеләр музее җитәкчесе буларак, шәһәр тарихын өйрәнү һәм аны киләчәк буыннар өчен саклау эшенә зур өлеш кертә. Бүләкләү тантанасы шәһәр көнендә, унбишенче августта узачак. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт, исән